Hello, nan kut kan tlaih ṭhan hna. Tutan ahcun a caan lio si bantukin World Cup kong kan rak chim lai i tutan World Cup cu uh, voidang bantuk si lo kan hmu bantukin a zo a nuam ngai i atu hi quarter final kan vun phan cang i Puai tampi a um ti lo. Tlawmpal ah final, semi-final le final kan vun, phai lai, kan vun phan lai i World Cup cu a dih ko lai. I tutan i World Cup kong ka rak chim dingmi hi amah an bawlung chuih ning le a zeidang kong kha tampi ka rak chim lai lo. Annih kha cu ka nakin nan zoh i ka nakin a hngal deuhmi lawng te nan si ṭheo lai tiah ka ruah. Kei nih ka rak chim dingmi cu World Cup he pehpar a nek noi tete kha zeidah media ah a chuak timi te kha ka rak chim lai. World Cup an vun thok hlan ah khan vawleicung ah World Cup nakin media nih a konglam An dawi deuhmi cu Cristiano Ronaldo hi a si. Cristiano Ronaldo in kan rak thawk lai. Cristiano Ronaldo cungah zeidah a tlung ti cu tampi chim hau lo. World Cup an vun thawk hlan ah khan Pier Morgan sinah interview a tuah. Interview a ngei ti ko a si. I interview a vun ngei i tlawmpal ah zeidah a cang kan ti ahcun Manchester United he World Cup a vun chuih ka khan an i ṭhen. Zei ruang ah dah an i ṭhen ti cu tampi kan chim lai lo. Nan theih cia dih kha si ko. Manchester United a chunglei a ṭhat lonak kong le an boss Eric Ten Hag le amah karlak ṭhat lonak kong hna kha tampi kha chim. Player pawl zong siseh law ti khan a lung i ummi paoh te kha a chim dih i timhcia tein a chimmi kha a si ko. club chuahtak duh ah khan a chimmi kha a si ko ti cu kan thei dih i a vun chim bantukin World Cup chuih lio ah khan Manchester United he khan agreement felfai ten an ngei i an pahnih khan kan i ṭhen ko lai an ti an lungtling veve an i ṭhen i ticun thlaruk contract a ngei rih nan thlaruk zong kha hmang ti loin free agent a si i atu tan Qatar World Cup a chuihmi vialte lakah hin Cristiano Ronaldo lawng hi free agent bawlung chuih thiam a simi si. E, ticun free agent in a vun chuih tikah mi tampi nih khan media nih khan an vun focus cang i Saudi Arabia club pakhat he zong khan an peh ton Ronaldo konglam kha. Ronaldo cu Saudi Arabia a lut lai ti bantuk khan an vun ti i Anain Ronaldo nih cun nizan ah khan bia fehternak a vun chim i ka hmailei kong he World Cup ka chuih lio ah ka ceih rih lai lo zeihmanh fehternak a um lo tiah media ngan pawl nih an ṭialmi kha a vun leh hna i tikhan si tlawmpal ah World Cup cu an vun thawk i an vun chuih tikah khan zeidah a cang ti cu kan hmuh Cristiano Ronaldo cu A chan lioah vawleicung i bawlung chuih thiam bik pakhat a si. Sinain atu ah hin kum sawmthum le pasarih a si i hmaikum February thla ah khin kum sawmthum le pariat a si lai. E, a kum zong a vun upa cang. Cu hlan a phan ti lo. A vun chuih i a World Cup a vun chuih tikah atu tiangah uh, puai thum a chuih cang i puai thum a chuih ah khan oh sorry puai li si cu puai li a vun chuih cang i kha chungah khan goal khat lawng khi a ngei rih i round of 16 ah khan zeidah a cang kan tiah cun band cha a thu i minute sawmriat chung bak kha band cha a thu au minute sawmrit a tling deuh men la lo mah kha band cha a thu i substitute in a rak lut ti kha kan hmuh i cu tikah cun media pawl kha an i nuam chinchin media pawl nih Cristiano kha an vun focus bik cang World Cup nak khan e thlanglei media pawl cu nan theih bantuk khan biaphai an thiam ngai Cristiano Ronaldo nih Portugal squad hi ka tlung lai tiah a vo hna, a hro hna, a hrocer hna ti bantuk hna khan ca an vun ṭial. Ti khan a biakip khan an vun ti cang. Aa lawm lo, an pu he an i si. Cu bantuk kha bantuk a si ti khin an vun tuah hna tikah khi zei kan ti lo. World Cup nak khan a linsa deuhmi cu Cristiano konglam khi si cang. Ti khan a vun si i A nupi Georginia tiang khan a vun holh i Christiano nupi hi uh, media a holh tuk i kan thei lem lo na te khan Instagram uh, sorry Twitter lei ah khan a vun holh i zeidah a chim kan ti ahcun Cristiano Ronaldo le uh, midang pawl velonak ah beneng te khan Vawleicung i bawlung chuih thiam bik minute sawm kua chung chuih loin a um i kan hmuh khawh lomi pi nih minute sawm kua chung bawlung aa chuih kan hmuh lo caah ningzak ngai a si ti khan an coach uh, Portugal coach kha Bening te khan a vun tongh ti zong kha kan hmuh. E, Cristiano hi kan theih bantuk khan bench ah hin sau ngai a thu ti lo. Adam ah khin cun kum hlei hnih chung bak Portugal caah khin bench ah a thu ti lo ti khi si. Uh, ka bantuk bo ruak he khan uh, Mi tampi nih khan Portugal coach zong kha an soisel i a faktu zong kha an um ve. Natein Nathan World Cup ah khan kan hmuh ko lai i Ronaldo kha bench ah van thut ah khan mipi khan au Cristiano luhter ti khan mu ti khan Jorginho nih mah kha behchan khan an coach le media pawl kha a vun tongh ve hna atu i hmantlak nan hmuh bantuk hin Cristiano hi atu lio ah atu lio zong si theng lai lo e, bolung chuih thiammi vialte lakah boruak a ngei bikmi khi si e, media nih khin an focus bikmi khi asi ti usilo kan palh tuk lai lo tikhin substitute bench si e national anthem an ram hla a sak lio hmanh ah khan media nih khin a burh bakin an burh ti khi kan hmuh kho ma kha kha Christiano konglam kha cu a si i za rih seh zeidah a cang lai ti cu quarter final an vun chuih lai i tampi chim ding a um te lai e mah kha Cristiano chung i a tlungmi le World Cup he pe par in penek noi tete an si Cristiano Ronaldo chim ahcun kan chim tengteng a hau dingmi cu a hodah a si kan ti ahcun Lionel Messi a si e Lionel Messi hi kan theih bantukin Cristiano he aa zuam ngaimi a si i Zeidah a cang kan ti ahcun Kristiano he hiti mipi nih media nih kan pehtonh cuahmah lio ah khan bawlung chuih a vun thiam ngai, a vun sorry a vun thiam ngai ti kha cu kan hmuh kan theih cia dihmi khi si ko. A ke a chuak ngai ti ko usih tutan World Cup ah hin. Goal thum a ngei cang. Argentina khi amah nih khin a hruai hna tik ko usih a fawinak cun amah tel lo khin cun zei huaha khi an si lo i amah nih goal a vun sut hmasa hnu khin Argentina khi an tha tho kan ti lama a fawinak cun Saudi Arabia lak i an sungh hnu khan tihin quarter final tiang an van lut i Messi kha a min ṭha ti ko u sih. Sinain Messi kha a min ṭhatnak pinlei ah khan min chiatnak pakhatte a ngei ve. Cucu zeidah a si kan ti ahcun atu nai i kan hmuh bantuk khan va lo si. Dressing room ah Mexico an tei hna i knockout an vun luh ah khan tikhin dressing room ah khan Mexico jersey maw an ram flag dik kha mah khakha ke hnawhnak phunphai khan an rak hman e tuang hnawhnak ah khan an rak hman si dawh si mah cucu vei media nih khan an focus hoi he tiah an chim chei hoi e zeitin dah si kan ti ahcun kan rak hmuh cio ko lai dah ka ti mexico uh, boxing thongh thiam Canelo nih khan a hro Christian Lionel Messi kha mu kan hmanthlak ka vun ṭhial ta la kan donh tuk hna ka hin um se mu tihin Canelo cu boxing thongh thiam se kan thei dih ko lai dah ka te middleweight le welterweight ah hin a lar ngai mi se anih nih khan zeitindah ti kan ti ahcun So Masic cleaning the floor with our jersey and flags. Kan jersey le kan flag he khan Zeltruang a thenh lio kha ka hmuh i he should ask God that I don't find him. Pathian sinah ka hmuh lonak hna thla a cam ding a si a ti. E sinain mah kha kha ni hnih thum a vun liam hnu ah khan ngaih thiam a hal ṭhan cang ti kha media kan hmuh ṭhan kan i lon i ka pal ee tiah khan ngaihthiam a hal. Cun Messi zong nih Twitter lei a timi cu hi kongkau ah hin keimah nih zeihmanh ngaihthiam ka halnak ding a um lo. Zeicahtiah tiah cun ka opponent pawl keimah he aa celhṭimi pawl hi zeitik hmanh ah upat loin ka um bel lo. Mah zong kha nan palh sual caah a si ti phun khan Twitter ah khan a vun ṭial. hi kongkau ah hin anmah Mexican player pawl nih cun zei ah khin an rel theng lo na te khan an ram ah Mexico zei kan ti la ram ṭanh khi cu fak ngai i Mexico ram lei ah a la fak deuhmi khi tampi an rak um i an politician pakhat zong nih khan a min ka vun phil i nu a si ma nih cun an ram chungah lut kho lo ding khan action lak siseh tiah foreign affairs lei ah khan ah halnak an tuah sinain a hlawhtling theng lai lo tiah ruah a si. Mah khakha Messi konglam ah media a rak chuak ṭhanmi a si. I atu cu Qatar World Cup lei ah khan kan kal cang hna lai i Qatar he tutan World Cup an don hi zeitin kan ti lai? chim ding khi a tam ngai. E, cu lakah cun kei ka lung i a lut ngaimi cu an stadium kongkau khi si. An stadium kan vun zoh hna la. Stadium 9740 timi khi a si hihi nan theih bantuk khan atu khi chuihnak ding uh, puai a um ti lo hi stadium ah hin ṭheh khawh si cang i an ṭheh dih lai i puai tlawmpal te chuihnak lawngah khin an sak mi si an sak ning zong khi phun dang ngai si zeitindah an sak kan ti ahcun Lawng i thilphurhnak container bawm nganpipi khin an remh an remh i an sakmi si. Hmanthlak in an vun hmuh bantuk khin tikhin an sak i a ṭheh zong fawite ding khin an sakmi si. I Stadium 974 ti si. I sorry, sorry, ka cum pipa tu lio hi. I hi Stadium 974 ah hin zeidah a dang lamnak kan ti ahcun nan hmuh bantukin box pipi khin an remhmi a si i khi box bawm khi 974 zakua le sawmsarih le pali in an remh ti a si mah cucu vei a dang lamnak te kha si i cu pinah khi 974 khi zei he dah aa pehtlai kan ti ahcun hi 974 hi qatar dal court a si cucu amak ngainak si fawn an rak thiam ngai ti si e mah khakha hi stadium kongkau ah adang lamnak se an ṭheh ṭhan dih lai kan ti khamu an ṭheh ṭhan dih lai e an ṭheh hnu ah ram sifak pawl bawmhnak ah an pek lai ti hna kha thawngpang ah khan a um cun qatar pawl hi innovative idea an ngei ngai ka timi cu an ram hi ram hme te si ram hme te asi tika khin atu world cup an vun don tika tourist tampi khi an vun lut lai ti khi a fiang an ram chungah cu tikah tourist pawl tlunnak dingah cun hotel a hau cang i annih nih zeitindah an ti kan tiah cun hotel tampi kha sa loin lawng kha hotel ah an tuah hika i kan hmuhmi lawng hi hotel ah khan an tuah i katar cu rili kama ummi si ti khan doha khuapi zong rili kama ummi si ca khan kaka doha khuapi pawngah khan rili ah ah sorry ka cumpi tuk tulio cu i kha tilawng nganpi kha hotel a si i khualtlung tampi khan um cang i kha tilawng kha hotel sak hau ti loin a service mi kha si atu world cup adi khan cun duh tawk khan vawleicung ram kip ah aa chok ṭhan kho mi kha si i media i kan rak hmuh bantuk khan qatar hi muslim biaknak a biami a zulmi an si tikah Zu kha an khap. Zu an khap i an rak buai ngai. England le a bik in Europe lei pawl hna kha American lei zong si hna seh, zu duhmi an si tikah khan zu kan duh, beer kan duh, beer kan duh tiah khan heh an rak au ti si. Asinain thawngpang news pakhat ah ka relmi cu hika tilawng chungah hin cun zeihmanh buaibainak a um lo. Zu hi a tam tuk ahhin World Cup zoh bawlung chuih zoh ding i a rami tampi khi zutama a chuahmi zutama tampi an rak um ve cu mu mah zong cu te World Cup zoh man lo i a rimi a phohpianmi kanmah lei holh cun mu a phohpianmi a hangover mi khi tampi kan hmuh hna tiah khin media pawl nih khin an vun tar ka hmuh i mah cucu ke zei ka ti la a dang lamnak te khi si ve e a chung khi a nuam ngai swimming pool hna zong um nomnak phunphun khi um e e an chim ning ah a chungah khin night club hna zong um e kha bar phunphun a um tika khan leng le zong khan an va lut langmang ti se a lu man a khin dollar som nga liam a hau e a chung i zan khat riak ding khin dollar zakhatin dollar thongkhat le dollar zakhat in dollar zanga tiang hrawng kha zankhat lawng ah khan liam a hau ti si. Mah karlak cu an si. Anak man fak zong um kho men nain keimah i ka hmuh tawk ah khan cun mah kha ka si. I ka tar pawl kha kei keimah hmuhning ah innovative idea an ngei ti khi keimah hmuhning a si. I a sau tuk lai caah khan te minute pahra hleili hleinga dengmang kha si cang. Mah kha tutan i ka tar World Cup he peh tlai in thawngpang a ummi tete kha a si. I a bawlung chuih kongkau ah khan zong ah khan thawngpang tampi kha um Spain hna zong an vun tlai i penalty shootout ah an tlau voi khat hmanh kha an goal ve lo Spain le nih khan penalty chuih bu khan mu kha bantuk tete zong kha chim ding a umnak khan kan chim chawk lai lo i hi vial histori ko seh World Cup quarter final kan zoh cio hna lai i semi-final chuih lai hrawngah a her le chim ding hna um ah khan cun kan rak kir ṭhan te hna lai kha vial kha siri se hnawh nam ngaiin ka vun chim e a ka zohtu nan dilak chungah ka lawm e ka palhnak tete zong um kho men rak ka thei thiam hram ka palhnak um ah khan cun comment zong khan mah zon te cun a palh ti zong kha rak ka chim ko e tutanah khan cun zari ko se nan dilak chungah ka lawm sangfa te in ka youtube channel kha subscribe rak ka tuah piak law thazaang rak ka pe ve tiah kan sawm ṭhan. Nan dihlak cungah kaa lawm. Bye bye. See you.